Helo a chroeso i Gareth. Efo fi, Gareth. Enw fi 'di Gareth o'r teitl Gareth. Chatsio fi, Gareth. Heddiw dwi'n cael cyfweld Daniel Lloyd! Ti di mewn? Cyw! Geith y glap. Chydig bach fwy. Stop. Helo. Iawn, Dan. Iawn, de. Iawn, Gareth. Ti iawn? Da Daniel, Daniel. Daniel. Daniel. Dan. Dan. Ie. Yeah. Ble mae Daniel? Ble mae Daniel? Ach chachofi, ach chachofi, am be, am be i blygiau single newydd. O, diolch. Ti, ti'n gallu canu fyd, dwyt? Uh, uh, Wel, dwi'n trio, dw. Ti'n canu fy band? Beth di enw'ch band? Enw'r band ydi Daniel Lloyd a Mr Pink. A pwy di Mr Pink? A, wel, mae pawb yn... Dyna ti'n gael BG Bo chdi. oh, mae hynna absolutely ffia, Daniel. Llai o hynna. Mae plant yn gwachad. A be' 'di enw cân newydd chdi? Yy Mesur y Dyn. Stopia! Serious Siân, stopia siarad am Mister Pinc chdi. Dwi'n sori, dwi'n sori. O'n i'n disgwyl gwell Daniel oed. A be' ma' cân am dan dan? Yym. Dan dan. Wel yym mae am lot o bethe, mae am Yn aniarwch go iada Llundain. Lovely, lovely. Gyda pobl gwellt i bod. A Chacho Gareth. Do, dwi wedi gweld rhai o'n nhw, mae'n wir. Sut mae'r uh, can newydd yn mynd? Sgen uh, clip? Na? OK, I did just canu fo, sorry Dan. Dwi'n meddwl sa'n well, just gadael o'n de. A wedyn geith pobl fynd i ffeindio fo ar-lein, felly. Ie? Dan. Ti... Rhaid i chdi ganu fo dwi meddwl. O rili? Dyw pobol ddim yn mynd i fynd a gwglo hwn ag o ag o hyn. O na? Beltio fo allan. Oce, barod? A dyma fe syr y dyn. Fel am yn mynd. Dwi'n yn rhoi mwy na hynna chdi, Gareth. Na, da ni'n gael dangos mwy na hynna i ni, wen, os o'n i'n gwybod talu rhywun. Chdi, siw gwaith? Ie. Gobeithio, de. Be yn o'th neu chdi dechrau canu fo Mr Pink eto ar ôl y holl flynyddoedd? Cwestiwn da yym odd o'n i dan bwyse gen aelodau eryll y band i neud ag o'n i'n teimlo fach yn Achos ti wedi bod yn actio do? Do, do dwi wedi. Be ti di neud? Fues i'n Llunden yn neud sioe yn y West End o'r enw The Commitments am sbel. Psst, Dan. Ie. Dan, Muppets Most Wanted movie. O, o ie, nes i neud, yym, nes i chwarae rhan bach bach yn Muppets Most Wanted. Waw! Muppets Most Wanted movie? Ie, ie. Nes di gyfarfod Riley ato? Yy, do. Do. Be oedd o fel? Oedd o'n, oedd o'n lyfli. Ie, oedd o'n Dwi'n siwr mai The Muppets Most Wanted movie ydi ffilm gorau Ray Liotta ers In the Name of the King, A Dungeon Siege Tale. Lle oedd y chwarae Galleon, King of the Crugs? Ydi gwin a bo mor textured a hynna go iawn? T'mo be? Ydi, mae o. O, bechod. Stopio sbeitio Ray Liotta 'wan. Dwi ddim. Ti 'di neud panto? Do, dwi'n neud lot o pantos. Go on. Be, go on be? Ti eisiau fi siarad am pantos? Uh, Wel, dwi wedi gwneud um, pantos yn Theatr Clwyd yn o'r Wythgrig. Ti'n ginger? Uh, na, dwi'n meddwl. Swn i'n dweud bod chdi'n ginger. Oce, okay, Sut ti'n gwybod bod fi'n gingex? Dim byd, mae'n jyst neis cael gwybod yn iawn bod fi'n ginger. Ti wedi sylwi bod pobl yn discriminate yn erbyn chdi achos o dy gingergness? Na, ddim felly, dwi'm dwi'm yn gweld o'n broblem yn hun, de. Dwi gael o bob dydd. O. O, mae'n anodd yndi? Di buses ddim yn stopio i fi, mae plant yn chwerthin arno fi, mae cŵn yn hympio fi, mae pobl yn pointio ar fi a gwyddu 'Sbia ar y mwci 'na yn cerdded lawr stryd efo takeaway! I gyd achos bod fi'n ginge. Ti gael hynna o gwbl? Yy dim yn ddiweddar, na. Ti'n licio bandiau cŵl Cymraeg fel yy Ffug, Y Rhei, Fleur de Lis, Celt? Yy ydw. O'n i efo album at dot com Celt ar CD erstalwm. M-hm. Nes i werthu fo'n Car Boot Sale Môn. Dal yn gutted. Dwi methu ffeindio fo nunlla o grein. Ti 'di trio bingio geiriau celt a at dot com? Yy dwi 'di trio neu hynny. Ie, ti'm yn gofyn byd relevant i band gora Pesda. Mae gyd yn Celtic Football Club neu Celtic Tattoos. Ti efo tatŵs? Na. Dwi methu gael tatŵs achos o ffyr fi. Ie. Yr unig lle fedra i gael o 'di dwylo fi neu gwynab fi, a 'sa hynna 'm yn helpu efo job prospects rili na. Na. A dwi ofn nodwydda. Sut wbath ti'n ofn? Unrhyw phobias? Dim llawer. Dwi'm yn yym dwi'm yn licio pry cop 'de. O pry cop? Hmm. Be' sy ma' nw'n ciwt yndi? Dwi'm yn dwi'm yn me'wl bo' n'w sdi. Pryd ma' cân chi allan? Sul y Pasg dwi'n me'wl. O boss dwi gor'o' mynd. Dwi fod mewn driving lesson rwan. Oce. Tara Dan. Tara.